Nilqakom għal programm ieħor mill-adba il-barra. Illum il-mixja tagħna ser toħodna fl-inħawi tal-Kottonera. Ser nibdow minn ġnien pubbliku wieħed mill-ġodda illi nfetħu dal-aħħar u mbagħad ħanibqgħu mixin mixin mixin sakemm naslu fejn il-baħar. Sfortunatament it-temp illum ma tantx huwa mill-aqwa, vera nzertajna temp stramb f'din is-sensiela, però aħna xorta waħda nibqgħu nippersistu, nibqgħu nimxu u nibqgħu nurukom mixjiet sbieħ tal-lum, differenti mis-soltu però sabiħa ħafna wkoll. Tlaqna? Tlaqna ejn nibdew. Il-bniedem għandu bżonn in-natura biex jgħix, biex jistrieħ, U llum il-ġurnata aktar minn qatt qabel postijiet bħal dawn, postijiet ta' ħdur, qalb il-bini huma importanti ħafna. Forsi qabel ma tantx konna napprezzawhom iżda qabel it-tfal setgħu jilgħabu barra mingħajr problemi, ma kienx hawn daqshekk traffiku, ma kienx hawn daqshekk karozzi, kien hawn ħafna iktar għelieqi ma kienx hawn daqshekk bini. Allura llum il-ġurnata postijiet bħal dawn huma ħafna iktar imfittxija mill-familji mit-tfal biex jieħdu pjaċir. U dan il-post fil-fatt huwa ġnien pubbliku, huwa l-ġnien ta' San Klement illi nfetaħ riċentament biex jitgawda mill-pubbliku.
Il-Park ta' San Klement huwa indubjament wieħed mill-iktar parks għal qalb il-familji, partikolarment għan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Fil-fatt dan huwa l-akbar żona miftuħa, l-akbar park, fin-naħa t'isfel ta' Malta. Hawnhekk kienet żona li kull min huwa minn dan in-naħiet jiftakar illi fi żminijiet ma kinitx żona tant attrajenti, anzi kienet żona li kienet shabby ħafna u fil-fatt illum il-ġurnata huwa park illi huwa verament jilqgħek u fil-fatt kull nhar ta' kull nhar ta' Ħadd u kull nhar ta' Sibt fil-weekends b'mod partikolari jara ħafna familji illi jattendu f'din f'dan il-park. Xi ħaġa li qegħdin nagħmlu f'dan il-park b'mod konsistenti huwa l-estensjonijiet tiegħu. Fil-fatt dan il-park issa maġenbu għandu park tal-klieb illi nfetaħ numru ta' snin ilu illi jara ħafna persuni illi jġibu l-klieb tagħhom hawnhekk u li jgawduh ukoll. Però reċentement f'dan il-park ftaħna issa estensjoni tiegħu in-naħa t'isfel, in-naħa viċin Bormla, hemmhekk għandna 2,300 metru kwadru ieħor ta' dan il-park illi ġie estiż propju ftit ta' xhur ilu. Kull min huwa minn dan in-naħjiet jiftakar li dik kienet żona li kienet totalment abbandunata, żona li kienet mistkerra ħafna u li sfortunatament kienet tattira lejha ċertu element ta' abbuż, kellna anke ħafna terrapien illi ntrema hemmhekk tul is-snin. Dak tnaddaf kollu illum huwa park, estensjoni ta' dan il-park tal-familja, 2,300 metru kwadru, u s-sabiħ tiegħu dak il-park ukoll huwa l-fatt illi ħafna mis-siġar li tħawlu hemmhekk tħawlu propju mill-komunità ta' Ħaż-Żabbar ukoll illi hija waħda mill-komunitajiet illi għandna viċin. Dan il-park hawnhekk jilħaq xejn inqas minn ħdax-il elf ruħ illi jgħixu f'anqas minn għaxar minuti mixi. Hija din l-idea illi int fejn int f'dal-pajjiż ikollok spazju miftuħ f'inqas minn għaxar minuti mixi. Issa għalli ġej ukoll qegħdin naħsbu biex inkomplu nestendu dan il-park u fil-fatt fix-xhur illi ġejjin se jkunu qegħdin inżewqu dan il-park b'dik li hija OCR facility, Obstacle Course Race, illi ħa tkun qed tagħti l-possibilità għal kull min igawdi dan l-isport illi jiġi hawnhekk igawdi dan l-isport propju fin-natura u fl-ispazji miftuħa. Xi ħaġa li qegħdin naħdmu fuqha bħalissa u proprju fix-xhur illi ġejjin ser naraw l-inawgurazzjoni tagħha.
Fi żmien il-Kavallieri dawn il-postijiet kienu jinżammu vojta minn kollox biex jekk ikun ġej l-għadu ikollhom viżibilità aħjar u jkunu jistgħu jilmħuh mill-bidu. Iżda illum il-ġurnata tista' tgħid dan il-post b'dawn is-siġar kollha li fih qisu pulmun qalb il-bini u t-toroq bil-karozzi. Issa apparti dawn is-siġar u forsi anke postijiet fejn wieħed jista' jiekol xi ħaġa bil-kwiet, jagħmel picnic u hawn bandli ċkejken ukoll fejn it-tfal jistgħu jieħdu pjaċir, tista' tiġi hawnhekk u timxi mixja tul is-swar ta' San Klement. B'dak il-mod tkun qed tapprezza l-istorja u n-natura imwaħħda flimkien.
Meta nkunu qegħdin niddiżinjaw daw iż-żoni, kemm huwa importanti li nħarsu lejn il-klima Mediterranja u eh, li nagħtu permess tal-pjanti u s-siġar li nħawlu jew niżiraw daċċertu del, daċċertu spazju jtina serħan. Fil-passat kien konna nsibu li anki playing fields kienu jkunu kollha konkos, fis-sajf ma taqtax ħin hemmhekk l-offsenar. Pero iktar ma jmur din dawn iż-żoni naraw li tkunu msaġrin iktar u dejjem iktar ikollhom siġar li huma indiġeni. Ma naħsibx li għandna l-fejn namlu xi studju ta' barra minnaw biex nifmu kif spazji miftuħa ħodor pal dan, pal ġnien sal Klement, Jgħinuna sabiex naqtaw mill-ħajja tagħna ta' kuljum, mill-għeluq, mill-lajja tqila u mill-ħsejjes li aħna nesperjenzaw. Aħna kemm bħala bnedmin u anki kreaturi oħrajn. Meta nżur postijiet bħal dawn, nistrieħu ċertu mod għax insibu d-del, kunaw arja miftuħa, ħafna affarijiet li ħafna drabi eh, nfittxu meta mmorru barra minn Malta. Issa, l-importanza ta' dawn iż-żoni iktar ma jmur iktar qiegħda tiżdied minħabba li, anke permezz tal-iżvilupp, l-irħula u l-ibliet tagħna dejjem qegħdin qishom jingħalqu iktar. Mela proġetti bħal dawn u spazji mimlijin siġar, arbuxxelli u annimali li jgħixu fihom ħa jgħinuna dejjem niġġeneraw lilna nfusna fil-ħajja tagħna ta' kuljum post bħal dan mimli siġar indiġeni. Hawnhekk qegħdin imdawrin biż-żebbuġ imma anke hawn siġar oħrajn li huma adattati għall-klima tagħna bħal l-oleandra u s-siġar tal-virgi, hawn is-siġar tal-ballut u s-siġar ta' żnuber. Hawnhekk f'dal-ġnien u f'ħafna oħrajn u fil-madwar hawnhekk insibu ħafna siġar u pjanti bil-fjuri. Semmejna l-oleandru li hija eh, siġra indiġena volja ħafna nies jaħsbuha li hija aljena. Semmejna is-siġar taż-żebbuġ li wkoll jagħtu l-frott, il-ballut u l-prinjol u wkoll semmejna u semmejna f'diversi programmi is-siġra tal-virgi. Is-siġra tal-virgi hija siġra sabiħa immens, hija siġra tiflaħ per eżempju għal-rax tal-baħar u għal ċertu montar u tagħti blanzun eh, sabiħ ħafna viola li mbagħad jagħmel il-bżar eh, wara li jiġi pollinat u mdakkar. Il-siġa tal-bżar u oħrajn u anki diversi arbuxxelli għandna hawnhekk il-klin, is-satar, id-deru u oħrajn jagħtu d-dera sabiħa lil eh, dal-post miftuħ li fl-aħħar mill-aħħar għal xiex infittxuh, infittxuh biex nistrieħu, infittxuh biex eh, nisimaw natura madwarna u biex kemm jista' jkun eh, ikollna rħula wkoll li huma reżistenti u għal dik il-klima, postijiet fejn nistgħu nistrieħu u ingawdu flimkien mal-familja tagħna. L-importanti li jkunu fil-qalba tar-raħal tagħna ħafna drabi mhux f'xi post fejn trid tmur bil-karozza biex mixja żgħira tista' tmur, tista' tistrieħ u tista' wkoll eh, ikollok post fejn l-ekoloġija tkun qiegħda madwarek.
Dawn iż-żoni ħodor għal pilbini huma importanti kemm għal bnedmin kif ukoll għal flora u fauna għal speċi differenti. Il-bniedem għandu bżonn il-mistrieħ u postijiet bħal dawn jgħinu ħiserraħ lajnejn il-qalb u l-menti. U jiena nħoss li strieħajt biżżejjed issa, minkejja li għadna lanqas biss bdejna, għalhekk lesta biex nerħilha għall-Kottonera. Ġejjin miegħi? Tlaqna! U issa ħirġin mill-ġnien u ħammorru lejn il-bieb ta' Notre Dame jew kif inhu magħruf hawnhekk lokalment ukoll Bieb is-Sultan, bieb sabiħ, u majestuż il-ġmiel tiegħu. Ejja mmorru narawh.
Is-Swar tal-Kottonera kien wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi li saru fi żmien il-Kavallieri. Kien il-Gran Mastru Nikola Cottoner li ħareġ b'din l-edea li jagħmel dawn il-madwar 6 kilometri ta' swar li bihom jgħaqqad it-tlett ibliet. Il-bib prinċipali ta' dawn is-swar kellu jkun bib is-Sultan, dak li aħna ngħidulu bib is-Sultan, fejn fuq u naraw anka l-bust tal-Gran Mastru Nikola Cottoner innifsu. Però dejn il-linja ta' swar fiha iktar bibien, kollox fiha sitt bibien. Il-perit li bena, li fassal dawn is-swar qawwija kien il-perit Volperga u dawn bdew jinbnew fis-sekl lejn l-aħħar tas-seklu 17 u ġew spiċċuti fil-bidu tas-seklu 18. Meta miet il-Gran Mastru Nikola Cottoner, il-proġett waqaf ħesrem għax dana kellu ħafna oppożizzjoni bħala proġett għax kien proġett li tista' tgħid battal ħafna mill-flus tal-Ordni ta' San Ġwann u appena miet il-Gran Mastru l-proġett ma tkompliex, però leħqu nbnew is-swar li għadhom imponenti sal-ġurnata tal-lum. Irridu ngħidu li dak kien fi żmien li kien kontemporanju mas-swar li kienu qed jinbnew fil-Floriana wkoll. Allura dawk is-swar ħadu l-preċedenza fuq Is-swar tal-Kottonera. Kien x'kien il-raġuni li twaqqaf dan il-proġett, però xorta il-swar tal-kottonera defendew waqdu li tlet tibliet għax huma jibdew mill-inħawi tad-daħla tal-isla u jispiċċaw il-kalkara fejn jaqdu mal-swar tal-birgu. Allura l-idea li t-tlet tibliet ikunu maqudin Saret b'dawn is-swar u minn hemm il hawn dawn bdew jissejħu l-kottonera.
Dan il-bieb huwa dak prinċipali fil-linji tal-kottonera. Inbena fuq stil barokk fl-1675 u baqa' jintuża anke sa żmien l-Ingliżi fejn kien jintuża wkoll bħala sptar. Issa llum ma stajtux taraw għaliex qiegħed jiġi renovat u għandu x-xibka tatti kollox però kieku tkunu tistgħu taraw ukoll il-bust tal-Gran Mastru Cotonnier.
Bieb is-Sultan huwa l-bieb prinċipali mis-sitt bibien li għandha din il-linja tas-swar. Huwa l-bieb li jħares lejn ir-raħal ta' Ħaż-Żabbar. Huwa bieb imponenti ħafna, bieb li anka il-dimensjoni tiegħu hija dimensjoni mhux tas-soltu, mhux bħal bibien l-oħrajn li fih is-swar. Dan il-bieb kien bieb sinonimu ma' dan l-inħawi u anke nafu li jidher minn ħafna postijiet u minn fuq il-bejt tiegħu għandek dera tajba tal-parti tisfel tal-gżira ta' Malta. Marbuta ma' dan l-inħawi wkoll huma l-famużi ġlidiet li kien hemm fi żmien l-imblokk tal-Franċiżi, għax tajjeb ngħidu li l-Franċiżi kienu mal-qfulin fil-Belt Valletta u fil-Kottonera, u mill-inħawi ta' San Kelment u l-bieb ta' s-Sultan kienu ġew sparati tiri ta' kanuni fuq ir-raħal ta' Ħaż-Żabbar li saħansitra kienet intlaqtet il-knisja u għad hemm ukoll balla imwaħħla fil-bini viċin il-misraħ ta' Ħaż-Żabbar. Ġifieri prattikament Ħaż-Żabbar kien taħt it-tiri tal-kanuni tas-swar tal-Kottoner.
Ninżlu issa tul Triq il-Kottoner. Din hija mixja sabiħa, pjaċevoli anke fis-sajf għaliex hawnhekk ikun hawn l-ilqugħ u d-dell ta' dawn is-siġar sbieħ. Minn hawnhekk imbagħad ser niksru lejn Triq San Nikola fejn se mmorru fejn ir-Retrenchment ta' San Klement. X'inhu dan? Ejjew miegħi tkunu tafu. Madwar it-tlet tibliet insibu diversi linji ta' fortifikazzjonijiet. Nistgħu ngħidu illi il-kavallieri kienu jieħdu id-difiża tal-ibliet tagħhom bis-serjetà ħafna X'kien l-iskop ta' dan ir-rentrenchment? Bażikament dan kien passaġġ li jgħaqqad is-swar tal-Kottonera mal-fortifikazzjoni ta' Santa Margherita. Dan il-bini tlesta fl-1860 u wara kien jiġi wżat ukoll bħala skola navali u baqa' jiġi wżat hekk sa tmiem is-seklu dsatax. Fit-Tieni Gwerra Dinjija hawnhekk kienu jinżammu wkoll il-priġunieri. Illum Din hija skola. Issa, jiġifieri l-iskop ta' dan ir-retrenchment kien illi jekk il-ħitan ta' barra jaqgħu f'idejn l-għadu, almenu kien hemm dan il-passaġġ sikur għall-ġellieda Maltin. U issa ħanaddu minn dan il-bib ġoswar biex nibqgħu sejrin lejn il-fortizza tal-Verdala li huwa bini il-ġmil tiegħu. Ejħa naraw. Hawnhekk huwa parti miswar Santa Margherita. Ftit wara l-Assedju l-Kbir il-Kavallieri bdew jibnu dawn is-swar bħala linja difensiva oħra. Iżda mbagħad, għal ċertu żmien, ix-xogħlijiet kienu waqfu u dam għal żmien twil ix-xogħol mhux komplut. U hawnhekk, Għaddejt f'passaġġ ieħor fis-sur illi wassalni sal-bieb tal-Fortizza Verdala li huwa dan ta' hawnhekk li huwa vera sabiħ. Minn hawnhekk aħna ħa naslu fi Triq Alessandra f'Bormla. Issa, x'imkien l-hemm isfel fuq in-naħa tax-xellug ħa nsibu taraġ u ħa ninżluh u mbagħad ħa nimxu fi Triq Santa Margerita li toħodna għall-knisja li hemm f'Misraħ Bormla.

Qabel hawnhekk kien hawn knisja oħra, li tmur lura għal żmien il-Medjuevu, iżda mbagħad, fi żmien l-Assedju l-Kbir, kienet ġarrbet xi ħsarat. Issa, hawnhekk primarjament kienet dar illi toffri għajnuna lil tfajliet fil-bżonn. U fil-fatt kienet tissejjaħ il-Konservatorju ta' Ġesù u Marija. Il-fundaturi ta' din id-dar kienu żewġ qassisin u tfajla żagħżugħa bl-isem ta' Marija Madalena Purselli li eventwalment imbagħad saret l-ewwel soru ta' dan il-kunvent. Fit-tlieta ta' Ottubru 1731, din id-dar laqgħet fiha t-Terz Ordni Karmelitani Skalzi. U mbagħad, tmien snin wara, is-Santa Sede tat l-approvazzjoni tagħha biex din id-dar tibda tiġi użata bħala kunvent tas-Sorijiet Karmelitani Skalzi magħluqa, jiġifieri tal-klawsura. Wieħed mill-benefatturi ewlenin ta' dan il-kunvent kien il-Gran Mastru de Vilhena.

Il-belt tal-Birgu kellha erba' bibien jagħtu ġo fiha. Illum għad baqa' tlieta minnhom. Wieħed minnhom huwa dan ta' warajja li jissejjaħ Port d'Aragon. Ħa ngħaddu minn hemmhekk u mbagħad eventwalment ħa nsibu taraġ illi jagħti għal ġo l-foss fejn hemmhekk hemm mixja pjaċevoli qalb siġar veru sbieħ. Tlaqna. Dan il-ġnien fil-Foss tal-Birgu jagħti għall-Klabb tal-Boċċi u anki għall-Port tal-Kalkara. Hija mixja vera sabiħa u kalma hekk qalb dawn is-siġar hawnhekk u toqgħod tqis qalb swar illi snin ilu

Hawnhekk il-kosta tal-Birgu hija magħrufa bħala il-Mandraġġ. Tista' tgawdi veduta unika tal-port u ta' Villa Bigi. Issa l-mixja ser toħodna sat-tarf ta' triq ħdejn il-Forti Sant'Anġlu. Kemm hemm xi tgħid fuq dan il-forti l-istorja tiegħu u r-restawr li sar.
Sant'Anġlu huwa l-eqdem fortifikazzjoni li nsibu fil-Port il-Kbir. u huwa fortizza li imxiet pari passu mal-qbija tal-istorja ta' Malta. Fil-fatt, Sant'Anġlu tant huwa antik li laqas biss nafu eżattament meta nbena, imma l-ewwel darba li jissemma eh, eżistenti huwa fl-1241 u baqa' jiġi użat għal skopijiet militari sal-aħħar ġurnata ta' preżenza militari barranija f'Malta, il-31 ta' Marzu 1979. Sant'Anġlu għadda minn diversi battalji u assedji u l-eqdem waħda li nsibu fl-istorja hija l-1283 meta l-Aragoniżi ħatfu lil Malta minn idejn l-Anġuvini fejn jingħad li kienet saret battalja navali fil-viċin tal-fortizza li mbagħad baqa' jirreżisti, baqgħet tirreżisti għal madwar sena sakemm fl-aħħar Ġiet meħuda wkoll mill-Aragoniżi. Kellna żewġ assedji jew tentattivi ta' assedji jew attakki fis-seklu ħmistax, fl-1429 u fl-1488. Kien hemm attentat ieħor fl-1551, ir-razzija ta' Dragut. Ovvjament imbagħad l-assedju l-kbir u fl-aħħar it-Tieni Gwerra Dinjija. L-iktar ħaġa unika għal Sant'Anġlu hija l-forma tiegħu li mibbażata fuq l-ebda pjanta maġġuri għaliex dan il-post żviluppa b'mod organiku. Ġifieri dan kellek punt aktarx fl-iktar parti qol ta' dan il-post fejn hu mibni li mażmien dejjem tiġi imkabra u adattata skont l-eżiġenzi tal-gwerra u t-teknoloġija tagħha matul iż-żminijiet. Għal snin twal, Sant'Anġlu laqqas biss kien parti minn Malta, fis-sens li fil-Medju Evu hawnhekk kien ir-residenza tal-kastellan, li kien speċi ta' ambaxxatur tar-re ta' Aragona, illi kien xogħlu kien illi sempliċiment jara illi kollox miexi sew, min-naħa tal-ħakem li ovvjament kien joqgħod fl-Imdina. Eh, però wara mbagħad, speċjalment ehm, l-aħjar eżempju għal assedju l-kbir, Sant'Anġlu rrit eh, jimxi waħdu. Dan rrit jaddatta f'każ ta' gwerra għal xhur jew snin twal ta' battalja u għalhekk kien mimli b'fosos tal-qamħ ġibjuni tal-ilma kif ukoll imħażen u fabbriki tal-porvri. Madwar għaxar snin ilu beda restawr kbir fuq din il-fortizza li kien kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bil-European Regional Development Fund. Dan il-proġett kien jikkonsisti biss fil-partijiet tal-forti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà ta' Heritage Malta u kien maqsum fi tnejn. L-ewwel nett sabiex is-swar u l-arkitettura militari tal-forti tiġi rrestawrata imma apparti minn hekk ukoll li l-binjiet ta' ġo fih jiġu adattati bħala ċentru kulturali u sit storiku. Illum il-ġurnata l-Forti Sant'Anġlu huwa sit kulturali miftuħ kuljum u mmexxi minn Heritage Malta. Apparti minn hekk huwa eh, ikona nazzjonali kbira li huwa simbolu tal-pajjiż fil-fatt kien użat f'ċelebrazzjonijiet kbar nazzjonali anka fl-istorja riċenti ta' Malta u huwa post fejn tfadal rappreżentanza tal-Ordni ta' Malta llum, l-Ordni ta' San Ġwan li llum tissejjaħ l-Ordni Militara u Sovran ta' Malta illi tokkupa il-parti ta' fuq net tal-fortizza li bi qbil ma' Heritage Malta hija wkoll aċċessibbli għall-pubbliku.
U b'hekk il-mixja tal-lum waslet fi tmiema kienet mixja vera sabiħa, differenti imma sabiħa mmens fejn rajna ġojjelli illi għandna fin-nofsinhar ta' Malta. Illum nieqfu hawnhekk. Ħanħallikom bil-fatt kurjuż tal-ġurnata illi mixja tajba ta' kwarta taf tnaqqaslek il-lublieba għaċ-ċikkulata u z-zokkor.